اے کیویں تساں گالھ کیندے پئے ہو انہاں آکھیا بادشاہ سلامت گالھ ایویں ہے اوندے کولھ بعد مارکا سویرے سویرے دا ڈینہہ تھیا بادشاہ تالاب تے دھاون گیا اتھاں ایک پکھو ڈٹھا پکھو بڑا خوبصورت ہا بادشاہ کو اشتیاق تھیا کہ اے پکھو میڈے چڑیا گھر وچ ہووے اوں اپنے نوکراں چاکراں کوں نپنڑ دا حکم ڈتا۔ نوکر چاکر بڑے بھجے دھرکے لیکن پکھوں ہتھ نہ آیا۔ بادشاہ آپ جڑے لے گیا تاں پکھوں بیٹھا رہیا۔ بادشاہ نے ونج کے پکھوں کوں نپا۔ پکھوں پھر کاری ماری مارکا کہیں بئی نگری دے وچ ونج بادشاہ کول ہائیوس۔ جیڑھا آدھا بیٹھا ہا نہ کہ میں گھوڑاں دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں تے زیور ویچ کے وی چھی سال کڈ گھنساں۔ حالے اوہو ویلھا ہا، کوئی گھنٹے ݙو دی وتھ ہئی تے بادشاہ بے سرو سامان جنگل بیابان دے وچ کھڑے۔ بکھ اے، تریہہ اے، کوئی پرسان حال کونی۔ ہݨ ٹردا ودے، وسوں گھلیندا ودے۔ معرکہ دور توں ہی کوئی کوئی ہندواݨے دی ول نظر آئی ٹیٹک لگا پیا ہا ایں ونج کے ٹیٹک پٹا بادشاہی مزاج آ اواں کے اللہ کریسی اگو کتھائیں پانی مل ویسی ایکو ٹھڈا کریساں واتے کو کھاساں ایویں آندا پے اگو ایک وار ودی آئی انہاں آکھے بھی تو کون ہے ایں آکھے میں ایویں اللہ دا بندہ انہاں کے کیشا چاہی ودا ایں اک ٹیٹک جیڑے ویلے انہاں دی تلاشی گدی تے ٹیٹک نائی او بادشاہ دا سر آئی انہاں دا بادشاہ قتل تھی ڳیا ہا۔ اوں دا سر چائی ودے ہن نوکر چاکر۔ مارکا جیڑھے ویلے سر مل ڳیا او ایکوں پکڑ کے سر سمیت اپݨے بادشاہ دے پتر کول گھن ڳئے۔ ہاں بھئی تیݙے پیو دا قاتل لبھ پیا ہے اے سر وی نال چائی ودے۔ کیا جواب ݙیویا کیا دلیل پیش کریا اے ایں آکھیا اڄ راتی ایکوں جیل اچ پا ݙیو کل ݙینہہ ایندا فیصلہ کریسوں کہ کیا کرݨا ہے۔ سویرے خیر دا ڈینہہ تھیا، بادشاہ کوئی آکھے قتل کرا ڈیو، کوئی وزیر آکھے ایں کرو، کوئی ایں کرو۔ بادشاہ آکھیا ہک گالھ سنڑو، میڈا دل آدھے کہ میں ایندیاں لتاں، بانہاں کپاواں چا، ایکوں شہر دی کہیں جھاہ تے بلہا ڈیواں، ساری زندگی اے سسکدا راہوے، ذلیل تھیندا راہسی، میکوں سکون ملسی کہ میں اپنڑے پیو دے قاتل کولو انتقام گھن گھندے۔ انہاں لولا لنگڑا کر کے مر کا ہی کروڑی دے اتے بلا ݙتا۔ اتھائیں ٻاوے، رووے، پٹے۔ ہک جھاڑے اتھوں دا ہک تیلی ہا او لنگھدا پیا ہا۔ ایں التجا کیتی ایں آکھیا یار میکوں گھدی ونڄ۔ میں اللہ دی مخلوق ہاں میں تھوارے بادشاہ دا قاتل نہ۔ خیر ایکوں ترس آ ڳیا۔ ایہ اوکوں چا کے آپݨے گھر گھن آیا۔ اے اوکوں گادی تے ٻلھا ݙیندا ہئی، اوندے ٹونڑ دے نال سوٹی چا ٻنھیندا ہئی۔ اے اوندے جھوٹے کوں ٹوری رہ ویندا ہا تے کولو دا تیل نکلدا رہ ویندا ہا۔ مارکا ایویں ݙینھ گزردے پئے۔ جیڑھے ویلے رات تھیوے ناں اے قرآن مجید دی تلاوت کرے اتنی خوبصورت کرے کہ ایویں سمجھ گنو کہ جی میں پکھی لہ پو باش شہزادی محل دی چھت تے بہ کے ایندی تلاوت سن دی ہئی او ایندے قرآن مجید پڑھن تے ایندے علا تے عاشق تھی گئی بادشاہ شادی شدہ کوئے نہ ہا ایں دی بھیݨ وݙی ہئی ایں اپݨی بھیݨ کن پیغام بھیڄایا کہ توں شادی کریسیں تاں ول میں شادی کریساں اوں آکھیا جی میں شادی نی کرنی بڑا زور ازمائی کیتی روز روز منت سماجت کیتی ہک ڈیہاڑے اوں آکھے اچھا میں شادی کریساں تاں میں اکھیں ڈٹھا ور پرنیساں۔ بادشاہ آکھے کوئی مسئلہ نی، ہوکا مل گیا، نال نال الیں شاہیاں چ اعلان تھی گیا کہ باشہزادی اکھیں ڈٹھا ور پرنچنڑے، دنیا جہان دے شہزادے خشبواں لا کے چنگے کپڑے پا کے محل دے باہروں آ کے بہہ گئے، ایڈوں اے تیلی وی ونجنڑ لگا بے چلو شغل ڈیکھاواں، تاں ایں لولے لنگڑے آکھا کہ میکوں وی نال گھدی ونج میکوں کہیں جھا اچی تے بلھا ویں چا میں دنیا جہان دا شغل ڈیکھساں او اوکوں گھن آیا پاش شہزادی چھت تے بیٹھی ہئی اوں لوٹا پانی دا بھرا نوکرانی کوں ڈتا اوں آکھیا او جیہڑا اچی جھا دوتے لولا لنگڑا بیٹھا ہے ایں دوتے ونج کے پانی دا لوٹا ویٹا او گئی اوں ونج کے رنگ ایں لولے لنگڑے تے پانی دا لوٹا ویٹا تے ہال ہال مچ گئی بھئی نوکرانی بھل گئی ہے نوکرانی بھل گئی ہے انہاں پچھا نوکرانی کولوں اوں آکھیا میں نہ بھل گئی بعد شہزادی بھلی ہے یا نی بھلی بعد شہزادی دا حکم ایویں ہا مارکا انہاں ولا آکھا کہ بھئی اے تاں اندھا متھاج ہے لولا لنگڑا ہے ایندے کیویں پرنی سکدا ہے اوں آکھیا دوبارہ بانی پانی سٹے ڈوجی ریاڑ تھئی ود دوبارہ بانی کوں حکم ڈتا کہ ونج اوں لولے لنگڑے تے ونج کے پانی سٹا پاݨی سٹیج ڳیا مارکا بادشاہ آیا اواں کے بھیݨ تے ناراض تھیا اواں کے تیکوں پتہ وی ہے کہ اساݙے پیو دا قاتل ہے وت وی توں ایں نال شادی کرینی اواں کے میں نہ ایکوں ݙٹھا ہے نہ میں ایکوں جاݨدی ہاں اے کون ہے کون نہیں لیکن اے قرآن مجید اتنا سوہݨا پڑھدے ایندے آواز تے میں عاشق ہاں بس ایہ ساری زندگی قرآن مجید پڑھدا رہسی میں ایندی آواز سنڑدی رہساں ثواب وی گھندی رہساں ایندی خدمت کریساں اللہ پاک میکوں جنت ڈیسی اوں آکھیا وت ایویں ہے اتھوں لڈ ونج کہیں بئی نگری تے ونج آباد تھی اوں آکھیا میڈا حصہ میکوں ڈے چا اوندا جیڑا سونے ہیرے جواہرات حصہ اٹھاں تے لڈیج گیا ایکوں اڑدو تے لا ڈتو نے نوکراں کوں حکم ڈتا نے کہ اپنی نگری کولو دور ایکوں کئیں جھا تے لہا کے ول آؤ۔ معرکہ بہوں ساریاں شاہیاں لنگ گئیاں اگوں ہک دریا آیا۔ بعد شاہزادی نے آکھا کہ ساکوں اتھائیں پانی تے لہو چا چلو ساکوں تریہ لگسی تاں پانی تاں پیسوں۔ ایہ اتھائیں لہہ پئے۔ جیڑھے ویلے لتھے۔ بعد شاہ رج رنا اوں ایکوں زال کوں آکھا کہ میکوں وضو کروا اللہ دی بارگاہ دے وچ میں سجدہ ریز تھینداں، میں وی توبہ کرینداں، توں وی توبہ کر، میں کوئی گناہ نئیں کیتا، میں کوئی تیرے پیو دا قاتل نئیں، میں سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ہاں، سونے دے سنگھاں آلا، اوں آکھیا تے کیا تھئے، اوں آکھیا میں تکبر کیتا ہا، تے اوندی سزا میکوں ملدی پئی اے توں وی معافی منگ میں وی معافی منگداں ہو سگدے اللہ پاک ساکوں معاف کر ڈیوے سجدے دے وچ ڈھئے گئے سجدے توں اٹھے تاں صحیح سلامت آ بانہہ وی ہن لتاں وی ہن بادشاہ نے باشہزادی کوں آکھا اوں آکھیا ہن اساں کریندیں تئیں محل تعمیر پتہ کیتا زمین کیندی اے زمین مل گھنیج گئی مالکا محال بنڑن پئے گیا نال نال آلیں شائیں اچ اعلان تھی گیا کہ جیڑھا مزدوری کرے اگر بئی جاہ تے سو اے تاں او بادشاہ ڈو سو ڈیندے اگر بئی جاہ تے پنج سو اے تاں او ہزار ڈیندے لیکن کم اوکوں جلدی کرنا اے ڈیہاں ڈیہاں دے وچ مارکا اوندا محل تعمیر تھی گیا جیڑھے ویلے محل تعمیر تھی گیا تے دنیا آون لگ پئی۔ ہک ڈھیاڑے او اوندا بھرا جیڑھا بادشاہ ہا او وی شکار تے نکلا اوں نوکراں کوں آکھیا یار پتہ کرو اے نواں مال کیڑھے بادشاہ دا ہے او آئے انہاں پتہ کیتا انہاں آکھے جی اے تاں سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ دا محل ہے اوں آکھے میڈی ملاقات دا ٹائم رکھو بادشاہ دی ملاقات تھئی بادشاہ نے جیڑھے ڈٹھا نا انہوں آکھیا یار بندہ اوہو ہے شکل و شبہات اوہو ہن وات نوکراں کو آکھیا یار اے تاں اوہو بندہ ہے جیڑا سارے پیو دا قاتل ہے انہاں کہ نہیں یار اوندیاں لتاں باں کپیاں ہویاں ہن اے ثابت ہے تو بھلدا پیں مالکا ایں کھانا کھادا اے روانہ تھیون لگا انہاں کہ میرے کولو ہک دفعہ کھانا کھاونا آویں انہاں کہ ہک شرط ہے پہلے تو آ تیری پوری ریت آوے آ کے سارے گھر کھانا کھاویں ول میں تھارے کولو آساں مرکہ ڈیٹ رکھیج گئی بادشاہ اعلان کیتا کہ پوری رعیت جلے فلانے بادشاہ کول کھانا ہے رعیت آ گئی مارکہ ایں کناتاں لوائیاں تمبو لوائے بہترین کھانا پکوایا رعیت کھانا کھاندی رہ گئی ہوں اگے کھانا کھا کے کوئی ونجے نہیں سارے باندھے گئے بادشاہ او کو حکم دیتا کہ آؤ سی اساں اپنا گھر کھانا کھاسوں ہوں بادشاہ اون دی ماں تے سلطان سکندر اوندی ذال کٹھے جیلے کھانا کھاون لگے نا تے اوندی ماء ڈٹھا تے ایہ تاں میڈی دھی ہے اوندے جیڑھا بادشاہ اوں اپنی بھین کوں پہچان گھدا اوں پچھا کہ کہانی کیا ہے اوں پوری کہانی کر سنڑائی کہ میں سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ہاں میں تہاڈے پیو دا قاتل نہ ہاں۔ میں وڈا الا مارا ہا۔ میں تکبر کیتا ہا۔ اللہ پاک نے میکوں اوندی سزا ڈتی ہے۔ تے میکوں معاف کر ڈیو۔ اپنے پیو دا قاتل گولو۔ تے اوں آکھے ول اے بادشاہی پئی وی اے جانے تے توں جان۔ میں ویندا پیاں اپنی اصلی نگری تے۔ اتھوں ٹرا اپنی شاہی چ آ گیا۔ مارکا سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ اتھا کریندا پے بادشاہت۔ تے۔ خوش پیا وسدے اوندے جیڑھے سال ہن او کٹیج گئے قحط آلے تے اگوں بادشاہ دی خوشحالی دا دور شروع تھی گیا معرکہ ایندے وچ بہوں سارا سبق ہے کہ تکبر بہت بری بلا ہے تکبر اللہ نے انبیاء دا وی پسند نہیں کیتا تے توبہ دے دروازے ہر ویلے کھلن یہ بڑا سبق اموز قصہ ہے اگر تھوک پسند آوے ایکو اپنی وال تے شیئر کر دے سو شکریہ